דו זיצט מיט דיינע קינדער, דו שפילסט מיט דיינע קינדער, ווייז זיי, אייבערשטער, אייבערשטער מאכט די בוים, אייבערשטער האט געמאכט די הימל, אייבערשטער, ווייז די פייגעלעך, קאטשקעלעך, נעמסט ארויס דיינע קינדער ווייזן די בעלי חיים, אייבערשטער האט עס געמאכט, דער אייבערשטער האט עס געמאכט, אזוי שיין דער אייבערשטער, לאמיר דאנקען דעם אייבערשטן, מען דארף אלץ אריינברענגען אין שטוב דעם אייבערשטן, ווען ס'קומט אריין די גוטע זאכן, פארטריב, דער אייבערשטער, דער אייבערשטער, ס'איז דא מענטשן וואס כאפן זיך נישט, אייבערשטער לאמיר בעטן, מען גייט איינעם מנחם אבל זיין, אייבערשטער פון די וועלט, וואס איז עפעס אזא. דער אייבערשטער, דער אייבערשטער מאכט די גוטע עסן, דער אייבערשטער מאכט די גוטע פרוכטן, דער אייבערשטער מאכט די גוטע זאכן, און דער רבי דארף נישט קיין סאך זאכן, אפאר זאכן, לערנען יעדן טאג אביסעלע, רעדן צום אייבערשטן יעדן טאג אביסעלע, און זיך מחי' זיין, איך וויל נישט זאגן מיט די קלייניקייטן, דאס אליינס איז כפירה, כאילו תפילין איז קלייניקייטן, מען דארף ווען זאגן פאר יענעם, זיי דיך מחי' מיט די קלייניקייטן אז דו גייסט אין א גרויסע קאפל, דאס איז א קלייניקייט, ניין ס'איז געווארן אזוי ווי.

אבער שבת היטן דאס איז עפעס די קלייניקייט זאג איך שוין כאטשיג כאטשיג האב איך נישט גערייכערט שבת דו ביסט א איד דאס איז איד אה האסט נישט געגעסן קיין קעטשאפ שבת דו מענטשן וואס דאס דאס איז דאס איז מיר פאר די וואכן דאס איז נישט קיין מאדערנע מענטשן אונז עסט מען עפעס קרוטאנס מיט קעטשאפ דאס איז זאכן פאר קאפ איז אזוי אויסגעדרייט שבת שוין כאטשיג היט איך שבת שוין שוין דו היטסט שבת וואס נאך דארפסטו. דאס איז מיר געווען אזא חידוש, איך בין אנגעקומען צום מהרש א, מהרש א רעדט פון דעם, איך האב אנגעפאנגען געטראכטן, וואס איז טאקע די מעשה מיט דיר? איך האב קיינמאל נישט געטראכט די איד שבת. פארציילט מיר א בחור, ער איז געווען יעצט מיט איינעם, און געטראפן עפעס א גרויסע ראש ישיבה, ער הערט אויס די שיעור, וואס איז די פשט אז מען רעדט פון דעם? וואס דארף מען רעדן פון דעם אפילו? תפילין? שבת? איך מיין דאס קען מען נישט, דאס רעדט מען נישט פאר נארמאלע בחורים. איך האב פרובירט אנצוהייבן ענטפערן.

מיט צוויי פרקים משניות, צען מינוט ביינאכט, שוין געזאגט אביסל תהלים, מיט א דף גמרא, דאס איז שיין? ווער רעדט נאך א מענטש קען מער, א מענטש קען זיך קובע זיין א צופרי, א שעה צופרי, א שעה ביינאכט, הו, מ'דארף נישט מער, דאס איז שוין א פלייסיגער פלייסיגער פלייסיגער, א שעה צופרי א שעה ביינאכט קובע זיין, גייסט אין שול, הערסט אביסל דערין אריין. חומש, משניות, גמרא, אביסל תהלים, דעם רבינ'ס ספרים, אביסל. און זיך מחיה זיין איך בין א איד! און נאכדעם ביסט דאך מיט דיינע קינדער, ווען ביסטו צופרידן אז דיינע קינדער זענען סוקסעספולע אידן? וואס איז די אידישקייט ביי דיר אין קאפ? ברוך השם ער איז א שומר שבת. שומר שבת? שומר שבת? גאר נישט, עס איז זייער ביטער. וואס איז ביטער? ער היט שבת, ער טוט אן תפילין, גלייבט אין גאט ברוך הוא, וואס נאך דארפסטו? וואס נאך? די שאלה איז נאר צו די טאטע גלייבט אין גאט, די טאטע גלייבט אין גאט ברוך הוא אדער דאס איז נאר אזא וואס מה יאמרו הבריות. און ווען די מוטשעסט דיך מיט א קינד, נישט נאר פאר דעם קינד דארפסטו בעטן, ווייל די קינד דארפסט בעטן נאר פאר איין קינד, וועסטו זען עס וועט דורך גיין צען יאר פלוצלינג דער קינד איז דער געלונגענער קינד. מען בעט פאר אלע קינדער יעדן טאג כקטן וגדול, יעדן איינעם הייליגער באשעפער מיינע קינדער זאלן מצליח זיין, זאלן זיין ערליכע אידן, וואס הייסט מצליח זיין? זיין ערליכע אידן, גיין אין שול, אנטון טלית און תפילין יעדן טאג.